Zor spas Mehmet Baqi. Encama bicihkirina zanîngehê heştê Tebaxê hatibû eşkerekirin. Di nav malbat û ciwana de kelecana zanîngehê destpêkiribû ku weka tê jî anî ziman gelo ku kesên ku zanîngehê qazanc kirine ê derkevin bajar ê li ku derê bimînin ji ber vê yekê îro em bi weşana xwe em li wargeha Suleyman Bin Xalîd Welîd dikin, Wezareta Spor û Ciwaniyê li giştîyê Tirkiyeyê heft sed û pênc wargeh saz kir û di van wargeha de ê nêzî şeş sed xwendekar ê bi cîh bibin. Li Diyarbekir jî pênc wargeh hene, sê heb ji bo qîza xizmet dide, du heb jî ji bo xwendekarên kura xizmet dide. Bi tevahî ê heft hezar û pênc sed xwendekar ê di van wergeha de bi cîh bibin. Gelo di wan wergeha de çi heye, firsetên çi heye? Yanê em karin bêjin yanê wan wergehê ku hatine çêkirin bi konfora otele hatiye sazkirin. Ode li gorî sê kes, li gorî çar kesa hatiye sazkirin. Niha win jî em ê dirinin. Xwendekar di vê odeyê de ne û dersê xwe dixebitin. Bi rastî li vînî wan jî gelek pakij in, rehet in, meriv yanî doşekê wan meriv kare rûn wek dema ku me rûdin gelek rehet bin. Ji ber vê yekê xwendekar li wargeha de bi rehetî dimînin weke ku malê xwe de dimînin. Em Merhaba şer roja te bi xêr be. Sağ ol roja me. Em em dikarin te nas bikin tu ji ku derê yî, tu li vir kîjan beş dixwînî? Erê ez Rabîa me, ez Qereqîsê hatime. Ez vira elektrîk-elektronik muhendisî dixwînim. Ewa di sal ez yurdê dibînim. Yurda me pir xweş e. Pir temîz e. Giwenilîr e jî. Bonayî bira kê tê bira dewêrnê yurda bîmnin. Orenciya re pir zehmet de dikevin axta pişîyê tenê û ewa zehmatê wan dikeve pişîya wan a. Yenê orde yurt çima dibêjî warge baş in bira xwendekar werin yurdê? Warge çima baş in? Hem güwenilir in, temîz in, rihet in, erzan e mîna gora dewra zehparî ye. Nonê wan jî xweş e, merî wexta orencî ve Dûr dikeve bîra îlaq dike. Bira mesela dixeftê jî baş in. Tu dikarî herî xeber dî mîdûrê wana jî zaf baş in. Mîna aîlekî ye yanî. Hewelê wê jî baş in. Yanî vera sorinek denekeve. Zaten mîna yurdê berê jî nîn in. Behs dikin zaf yurdê berê pak nîn bûne. Ewa zaf pak e. Temîz e, hewa xweş dibînin. Bone. Niha mir min sîstema kalûferê jî heye, zivistanê jî sar e. Lê belê odê wê germ in wisa? Ode sa germ in kî qet kincî zivistanê nikarî ode de xwe kî. Zaten havînayê jî xaş e. Wisa yanî tişteke problem tine tê de xwe. Belê, gelek spas, serkeftin ji we re. Sağ ol. Belê Mehmet Baqî, yanî xwendekar taştê xwe jî li wargehê dixwend, dîsa ji bo xwendekaran Nanê nîvro û êvarê jî şîv ji wan re dertê. Şîvan jî em karin bêjin heft heşt çeşît dertên. Xwendekar jî karin ji van şîva bixwînin. Merhaba ji te re. Em te jî nas dikin. Em xeyrat in. Ewil ez dê jim Diyarbekir. Ez Bişra ji Batmanê me. Dîcle Unîversîtesê dixwînim. Uçinci sinif orencisî me. Edebiyat dixwînim.

Em ji van tişta gelek memnûn in. Yanî ê xwe dixwazin dikarin werin. Ê malbata we mereq dike nake wan ji wan re dibên çi? Na wla dijîn guvenilire yanî emanetê qayîqa yûrda oldu çiyan guveniyor lar. Erê. Gelek spas ji te re jî. Belê Mehmet Bak ez hozim dîsa odeya wargehê nîşan didin. Di vê odeyê de çar xwendekar bi rastî dimînin. Niha du xwendekar hene. Xwendekarê di duyê jî ew jî di betlanaya xwe de ne. Ew ê jî dema ku zanîngeh dest pê ke ew ê ji we ne vira cihê xwe bigirin. Niha hûn jê dirin gelek ode, gelek ferah e, konfora wê wek otela ye û wek aramiyê de xwendekar dersa xwe dibînin. Ez dixwazim dîsa cihê wargehê nîşanî we bidim. Ev vira dîsa koridora wargehê ye. Ji bo xwendekaran hûn jî dirinin dolab heye, cîl û bergê xwe dikin van dolaba. Dîsa ji bo xwendekar xorina xwe jî li vira bixwin. Dîsa vira sarincok heye li hemû ode de. Lîsta van serincoka heye, xwendekar jî tiştêk xwarina xwe jî dikin vira ji bo ku xera nebe. Bîst û çar saet di van wargeha de, di van odeya de ava germ heye. Dixwazim dîsa banyoya wan jî nîşan wê bidim. Kameraman min Nejat Seyidoğlu nîşan wê bide. Vira bîst û çar saet ava germ tê û xwendekar bi rehetî karin Serê xwe jî bişon, ser û serşeyê xwe bişon di van wergeha de. Paqijbûna van wergeha jî bi xebatkar dikin. Yanî xwendekar odeyê xwe paqij nakin, mevresîmê xwe, nivînê xwe degihîş nakin. Bi tenê xebatkar wan xizmeta dikin. Dîsa înternet jî bîst û çar saet ji bo xwendekaran belaş e. Yanî înternet gelek lazim e ji bo xwendekar ku dersê xwe fêr bibin. Niha jî em dirin xwendekarekî Li ser masê dixebite. Merhaba ji te re, roja te jî bi xêr be. Merhaba, ê wê jî xêr be. Em te nas dikin, tu ji ku derê yî, tu çi dixwînî ji li ra? Ez li Batmanê, ez li Batmanî me edebiyat dixwînim, üçinci sınıf, navê min Bişra ye. Em memnûn in yurdê xwe, xweş e yurdê me. Bişra tu jî hatî serê sibê, tu zû rabûyî wa tu dixebitî? Ez dişixulêm, ez ê herim mektebê gavik din. Ev der xweş e, güvenlî ye. Xweş e yurdê me yanî. Xwarinê me derdikevin, paqij in xwarinê me. Der û dorê me paqij in. Banyo, lawabin me paqij in. Bîst û çar saet avê me yê germ heye. Em seh memnûn wa. Erzanê jî. We texmîn dikir ku ew xwesta yurt baş wek otela bin? Na, em qet texmîn nedikir û guvenliyê jî. Xweş e yanî yurdê me. Belê, spas ji te re. Ji we re spas. Belê Mehmet Baqî, yanî em karê mijin, wargeh, konfora, otelan e, qeydên wargeha jî dest pê kir û heta bîstê tebaxê jî dewam dike. Em jî ji dayik û bava re bêjin, yanî zarokê xwe bi rehetî bişînin wargehên dewletî, bi gelek aramiye, gelek ewrehiye û xwendekar jî gelek pir pir rehet in. Mehmet Baqî.